Salam ildeşler, men Kerim. Belli kreatiw studiýasynda kino hakda gürleşýäs. Bu gün eýranly režissýor Asgar Farhadi we has köp hem onuň The Past kinosy, ýagny Geçmiş kinosy hakynda gürrüň etmekçi. Etjek gürrüňleriň hemmesi meň öz şahsy pikirim. Ylalaşýan, ylalaşmaýan ýerleriňiz bolup biler, şol sebäpden

Farhadyň kinolarynda meniň alan täsirlerim şeýle. Yani hekaýaň gutarman, e, hekaýaň jemlenmän kinoň gutarmagy aýry bir onuň özüne degişli Farhadynyň usuly. Emma Farhad aslynda drama Farhadyň kinolaryny yzarlanda şeýle bir zat bolýar. Kino başlaýar we hekaýalar ýol alyp ugraýar. Ýol alyp ugranda bir gynaçly ýagdaý ýüze çykýar. Gynaçly ýagdaý ýüze çykýar we käbir ejir çekýän adamlar bar. Gynançly ýagdaý ýüze çykansoň, biz awtomat tomaşaçy hökmünde gynançly ýagdaýyň sebäpkärini gözläp ugraýarys. Indi meň özüm Farhadyň kinosyny göremde çykan gynançly ýagdaýy ilkinji tomaşaçy hökmünde ilkinji hökmünde bir gahrymany günäkärleýän, ondan soň ýene bir gahryman bu däl ekeni, bul günäkär diýýän kinonyň dowamynda o däl, o däl, o däl diýýän soňunda Hiç günäkär däl we kino hekaýasy jemlenmäne gutarýar. Indi bu barada bul usul bara umumy Farhadynyň kinosyny gaty üýtgeşik we ýaman özüne çekiji we kino sungatynyň bir parçasy etmek boýunça gat hemmesiniň hem goşandy bar. Şeýle bir ýagdaý bar. Farhadynyň öz aýdýan gürrüňi bar. Farhady aýdýar, Men gahrymanlaryň hiç biriniň günäkär bolmagyny islämok diýýär. Hiç biriniň negatiw gahryman bolmagyny islämok diýýär. Hakykatda-da kinolaryny seredeňde hiç bir gahrymany alyp ýüze ortada ýüze çykan bir gynançly ýagdaý bar. Emma hiç bir gahrymany günäkärläp bileňok. Hemmesini hem öz içiňden sen tomaşaçy hökmünde aklar bir sebäp bar. Muňa eden etmişiniň bir nemesini özüňçe aklaýaň ýa sebäbi bar esas bar eden etmiş muňa esas bar gutarýar welin hekaýa jemlenmän welin bi biygtyýar men şu ýagdaý şu ýagdaý meň başyma geçse başyma gelse nähili bolardy diýen sorag ýüze çyjar we sen pikirlenip başlaýaň şeýle ýagdaý bar indi dramanyň özi aslynda hakyky durmuşa golaý. Indi muny Farhady şeýle hekaýasyny hem şeýle bir hakyka-da golaý edýär, Seňem başyňa her gün gün her kimiň başyna gelip biljek bir wakany alýar. Emma şol bir wagtda biziň gündelik görýän wakamyz ýaly içgysgynç wakany hem berenok. Wakasyna gyzyk we dartgynlygam berýär. Hekaýa emelege, hekaýa dowam etýär. Ortada bir gynanç neme bar, çözülmeli meseleler bar. Emma sen günäni oňa ýapjak wagtyň, oňa oňa ýapjak wagtyň hem kino jemlenýär. Mysal berip başlaýyn, şu günki gürrüň etmek isleýän kinomyz hem geçmiş. Indi geçmişi köp kişi görmän bolup bileni üçin iň bir belli kinosy Aýralyk kinosyndan mysal bereýin. Kinonyň başy iň birinji minudy bilen Samir bilen Nadiriň aýrylyşyk Simin bilen Nadiriň Aýryşjak bölüp suddaky sahnasy bilen başlaýar, ikiniň aýryşjak boluny soňundan şol hekaýany ikiniň aýryşjak bolma sebäpleri bilen bir giden hekaýa bölýär, iň soňunda-da kim gyzlar kim gyzlaryň kim bilen galjagyny çözjek wagty iň soňky sahnada kino iň soňunda gelýär. Ýagny gyzyny suda çagyrýarlar we sudýa kazy Karar aldyňmy diýende, gyz Hawa karar aldym diýýär. Diňleýäs diýende, aýtmana çekinip bokurdagy döwünip durýar, soň Anyk karar aldyňmy gyzym diýip ýene bir gezek soraýar, Hawa diýip anyk kesgitli jogaby, karar alan wagty kesgitli jogap berýär, ýöne Näme diňleýäs diýende aýdy bilmän gözýaş döküp başlanyň, isleýän bolsaň enataň diýýär, ejeňdä, kakaňda daşarynda garaşsyn ýa otagyň diýýär. Şeýdäýsinler-de çykýar gözýaşyk. I kamera-da biz bilen daşyna çykýar koridora-da biz tomaşaçy hökmünde gyzynyň kararyny Näme karanly bilmänläň tamamlanýa. Indi biz başyndan bäri kinoň aýylyşsalar gyzy kim bilen galar ilki suduň birinji munitlaryndan bäki dawa ikisiniň aýylyşmaklaryna ikisi hem tapawudy ýok aýyryşýalar ýöne emma gyzynyň kimde galjaklaryny kim bilen gitjegini bilmänleri üçin şol dawa dowam etdi biziň hem tomaşaçylar şo sora görýäs indi gyzy kim biler kim bilen galar birnäçe maşgala hökmünde birnäçe wakalary başdan geçirýäler gynançly ýagdaý ýüze çykýalar kakasy günäkär ejesi günäkärmi Iň soňunda-da karar bermeli gyz karar bermeli ýagdaýynda-da kararyny alan gyz, anyk alan, emma kararyny biz eşitmeýäris. Farhadynyň öz aýdýan gürrüňi bar, meň diýýär kinodan soň dostlarymdan soraýar diýýär, şo wagt gyz näme karar aldy diýýär, Farhady aýdýar menem bilemok näme karar alanyn diýýär. Çyndanam ýaman şu meni ýagny tomaşaçy hökmünde Näme karar aldy hemme kişini gyzyklandyrýan zat ýöne karar alman biziň şu karar alanyny bilmän gutarmagy kinony çyndanam başgaça derejä çykarýar. Ilki bilen biziň yzarlaýan hekaýamyzda biz egerde gyzy ýa kakasy ýa ejesi diýip karar alan bolsa biz şeýle bolardy hekaýanyň jemlenişi biz tomaşaçy hökmünde ähli bir şolaryň ýaşan ähli bir başyna gelen ähli gynançly wakalara günäkär hökmünde Gyz, mysal üçin, ejesi bilen, ejem bilen ýa kakam bilen galjak diýen bolsa, ejesini günäkär ederdik, ejesi bilen galjak diýen bolsa, kakasyny günäkär ederdik. Çyndan hem, biziň belli bir tarap, şol kinoda belli bir taraby almak üçin gyzyň aljak karary biz tomaşaçy üçin gaty möhümdi. Biz kar gyzyň karar aljagyndan beýleki taraby hökman günäkärlejekdik. Eger kakasy bilen galan bolsa, ähli zada ejesini günäkärlärdik. Sebäbi gyz, gyzyň hemişe kellesinde-de ejesine galan, bi bizem sorag çekýärdi. Şeýle bolmagy bizi birinji derejedenek gyzyň kararyny bilmezligimiz bizi birinji bilen hiç bir gahrymany günäkärläp bilmezligimizi dertýär. Ýaňky aýdyşym ýaly, a Farkadynyň hem öz aýdyşy ýaly, hiç bir gahrymany günäkär etmek islämok diýýär. Hiç bir günä. Ikinjiden hem Farkadynyň şeýle hekaýany jemlenmeginde bir hili prinsipialny bir gör nemesi bar, usuly bar. Ýagny hekaýasyny meň düşünişime görä juda prinsipialny jemläpdir. Belki-de, her kim başgaça düşünýändir, ýöne meň düşünişime görä, maňa hekaýa jemlenmäni gutarany üçin meni biygtyýar pikirlendirdi. Kino hakynda oturdym, näme diýiljek boldy, näme üçin jemlenmedi, hekaýa näme hakyndady diýip, mejbur yza gitdi. Täzeden kinony gördürdi maňa, meni pikirlendirdi, kelle doldurdy. Bu he bu hekaýaň ýüregi nirde, ýagny bärdäki hekaýa gürrüň ediljek bolýan mesele nirde diýen sorag bertdi. Farhadynyň öz aýdýan zady, men hekaýalarymda We kino gutaransoň men kino hakynda pikir etmeklerini isleýän diýýär. Aslynda Farhadyň öz aýdýan zady men hekaýalarymda diýýär belli bir zat diýjek bolamok diýýär. Ýöne islendik bir meň pikirimçe islendik bir hekaýa, islendik bir kino, islendik bir hekaýa bir zat hakynda diýilýär. Ýagny Režissýoryň, ssenaristiň kellesinde jemlenen islendik bir hekaýa bir zada esaslanyp, bir zadyň içinden çykýany üçin hökman bir diýjek bolýan zady bar. Muňa her kim her hili düşünip biler. Meň düşünen zadym, gyzynyň şol wagt gyzynyň alan kararynyň biziň habardar bolman jemlenmegi bize. Bir hili Farhadynyň Şu ýerde gyz ejir çekýär. Ýagny ene-ata aýrylyşanda çaga ejir çekýär. Mundan soň kimiň bilen galan, näme tapawudy bar diýýän ýaly. Ýaman iki elim bilen ylalaşýan nokadym başdaýda. Farhady eger çyndanam, eger çyndanam Gyz bir karar alan bolsa, biz hekaýany Hä, gyz pylany bilen ene, kakasy bilen galdy diýip jemläris we undarys. Emma Farhady bize hek öz kinosynyň unutdyrmak islemeýän we aç-açan barmak basyp görkezmek isleýän nokady şol. Gyz, karar aldyňmy diýýär, gyzym karar aldyňmy diýip soraýar kazy, Hawa karar aldym diýip aglaýar. Bizem näme kararlaryny bilemzok. Gyz ejir çekýär, gyz ejir çekýär, çaga ejir çekýär, aýralykda sen maşgalaň dargamanyny, çaga ejir çekýär, ondan soň kim bilen galanyň näme tapawudy bar diýýär. Bir çyndanam pikirlendirýän, ýagny drama žanryna-da mahsus bolan usul görýän, ýagny pikirlendirýän, kelle döwdürýän we çyndanam men bolsam näderdim, ýagny her kimi özüne goýdurýan, şolar ýa gaty üýtgeşik usul bar. Tuwanyzany öňüňizde abakerdi. Gowy zadi ştu.